o, ne anyuola mar joka Agulu Kitwo mosebiro e bura mar galamoro malich machalo kama. Amosu unoimore uru. E, utimo maber ne jowa moseyudo thuolo kendo osebiro e bura malich machalo kama. Utimo maber kendo meduru bedo gi chunyno. Jatelo itidwa deko kendo chunya wacho ni mondo mi agoyi fain kaka an o jatelo mar anyuola ni endi adwa goyi fain lakini kaluwore gosiep mane kinda kodi ei anyuola ka awacho ni wawa aweni thuolo matin koro kiny kata next time kichak iduoge bura kik ideki tafadhali eh mana mapiyo piyo kabisa ok adwa ni mondo mi waketh sa apa nung'eyo gima okelowa ka kendo bura momiyo wan ka wach maduong' momiyo wantiere ka ung'eyo Kaparoni nyadichiel kendo, taparo nung'eyo ni dwe achiel wasebedo gi chandruoge adek. Ka mokwongo, mama Consolata omenda nonindo, kanyo ne wakalo. Mar ariyo, mane dwe achielni, ne wachak wawito mama Juliana Jora, Mano ne wakalo. E thuoloni wantiere gi chandruok maduong' kabisa e anyuondwa ka ma bende emomiyo watimo choko mar anyuola ma wantiere godo kani. Wadwa ni mondo mi walosi wachwani maber mondo ka chieng' moro eh, sa ogik mwakowo jaduong' Eveready Ondiek to wakowo jaduong' Eveready Ondiek gi nyasi. Uwinja? Koro Chokruok mokelowa kani. Wabiro ka nikech ma ok e thuolo mokwongo mwachokore. Kapa ni nyiche wasechokore chien kendo ne wakalo kaka anyuola ni dhoot ka dhoot wabiro golo siling alufu ariyo mia abich ne chandruok mar Eveready Ondiek ma sani omakowa kani donge. Agoyo erokamano malich mokalo nikech e thuolo mokalo kata chandruoge adek mane omakowa chien, oh, jaduong' Sylvesters Ong'onge. Nyiche onge kaluwore ni nyiche nitiere weche mag dwaro Nairobi. Jaduong' kane nie chandruok mar Eveready Ondiekni tamor kabisa. Amen. Ang'eyo ni weche mag dwaro ema nyicho witi oko to sani iseduogo kendo wan kanyakla. Mm. Bed gi chir, Erokamano. bed gi chir kendo kik ibed gi luoro moro amora. Eh. Ok wadwar ni waketh sa kata matin. Koro gima wadhi timo en achiel. Aparo ni wuodwa Oh, mano wuok Nairobi. Jaduong', isebedo gi gowi nikech chandruok mokalo ne ok ibire chandruok mar mama Consolata omenda kendo chandruok mar ariyo mar mama Juliana Jora ne ok ibire. Kitimo maber ibire e chandruok mane omakowa sani ma en chandruok mar Eveready Ogiek. Isebedo gi gop anyuola siling' alufu ochiko mia abich. Tiende ni chandruok mar Consolata omenda mano makowa mokwongo ne wawinjore kaka anyuola ni got ka got e anyuondwa ka ne golo siling' alufu ang'wen ang'wen gi mia abich. Eka chandruok mar ariyo mar mama Juliana Jora got ka got ne golo siling' alufu abich abich abich kaluwore gi chenro kaka ne ringo. To in nikalo maonge chudo moro amora mane ichulo. Koro ma intiere gi gowi mar siling alufu ochiko mia abich kimedo e chandruok ma sani wantiere godo ka mwadwa timo ne sol mwatimo ne solro ni siling alufu ariyo mia abich koro idhi medo e wiye kanyo to dhi nyisi gowi ma intiere godo koro nyaka gi sani oo jaduong' ong'onge idhi chulo gowi mar chandruok mane omako mama conslata omenda ma en siling alufu ang'wen mia abich. Mane pesa midhi chulo komondi. Koro kuong ichul achula pesa no koka wadhi nyime. Kik waketh saa tafadhali piyo piyo. Four thousand five hundred. Erokamano jaduong'. Erokamano jaduong'. Itimo maber ok ibedo gi ubagusi. Tiende ni ok iwuoyo mang'eny e pesani kata kigole kamano erokamano. Eka wantiere gi chandruok mane omakowa bende mar mama Juliana Jora. Kanyo pesa mane wagolo en siling' aluf abich abich ka it onge gimoro amora mane ichulo. Koro wakwayo ni mondo mi ichul pesani mondo idong' thuolo e anyuola. Koro waruch nyingi e bug gowi. Tafadhali jaduong' Ong'onge miwa kanyo siling alufu abich kaka ng'ama noa Nairobi mane onge kinde mane o, wantiere e chandruok mar mama Juliana Jora. Siling alufu abich tafadhali. Aneno kanyo ka jaduong' Ong'onge goyo chandri kendo timo maber kabisa kabisa, ok oywagre. Erokamano jaduong' Ong'onge. Consilata omenda isechulo siling' aluf ang'wen mia abich. Juliana, Juliana Jora bende isechulo kanyo siling' aluf abich. Erokamano. Aparo ni anyuondwa ka wasedhi maber kabisa kendo ng'ato ka ng'ato osechudo, dhoot ka dhoot osechudo kendo onge ng'ato ang'ata mantiere gi gowi. Aparo ni jaduong' Ong'onge kaka wendowa ma bende osegwaro ma bang' ndalo mathoth kapok obedo e anyuola ema ne nigi gowi. Koro e chandruok ma wantiere godo sani momiyo wachokore ka, eh wagolo siling' aluf ariyo mia abich ma en chandruok mane omako jaduong' Eveready Ondiek mosenindo. Koro dhot ka dhot ne wawinjore ni wagolo pesa adi adi? Siling' alufu ariyo gi mia abich. Dong' kamano, aparo ni jaduong' Ong'onge idhi miyowa kanyo siling' alufu ariyo mia abich nikech in ema ne intiere gi pesa mar gowi mondo mi wathegre mayom kabisa. Ei, ei, Karan, dakika achiel kama. Eh, yes. Donge ja Nairobi ni lalnwa ka ok e Osep? Eh. Eh? Osep iyo oselalnwa.
To ja Nai- ja Nairobi ni timore nade? Nadwa ni mondo mi ogol pesa mar chandruok momakowa mar Eveready Ondiek. Osedhi? Chokolat. Nade? Odhi nade? Owewa ka nade? Eh?